Kha a si le tu chun zong Bawipa nih a kan zaangfah ṭhan i a minung le biatak kan i hrawm ṭhan hna lai. Pathian bia na ngeih tikah rak i biatak ve law a chimtu zong kan i biatak ve lai. Pathian nih hi ṭawan i ai thil tuah duh bak lo. Thil mete kan tuah zongah i biatak bak a duh. A ngaitu zong nih i biatak ve u law Bawipa i phawm ko lai mu. Le uh, zei atu vancung pennak thawngṭha tlawmpal te van chim ṭhan ka duh Bawipa Jesuh nih lamkaltu hna a cawnpiakmi hna kha ka van nolh ṭhan ta lai le nan rel lamangmi Baibal nan thiam tukmi kha Mathai nan panga timi te kha Mathai nan panga nga khan van nih hrawmpi ṭhan ta hna lai Pathian fale zumtu hna hi Pathian fale zumtu hna hi Bawipa Jesuh Khrih thlarau kan neih cang hnu ah cun kanmah cu a der tukmi kan si caah kan chung ummi Jesuh Khrih kha a ṭhawng tuk cang i amah thawng in teitu si ding kha a rak si. Cucaah Jesuh Khrih thlarau kan chung um cang hnu ah cun sikhiannak hmun ah daihtertu nan si lai. Tlang cung ah tlangmi khua bantuk nan si lai. Mi khua an hmu lo tikah vei ah a ceutertu nan si lai. Cun a thumi hmun ah ka rim muin ah nan langhter lai ti khi si. Le cu cu hi ka ummi vialte hna le tu Pathian Pathian a timi vialte nih hin mah hi cu kan colh dih. Nimahmanhah hika hin Bawipa nih kan zaangfah si law zan ah ka van chim lengmang bantukin pathumnak le palinak cu ka chim pah lengmang Matthai a ngan panga me pathum ah kan hmumi cu mit chambau kan si ti ai hngalmi cu milunglomi nan va si dah vancung pennak cu nanmah ta si ti Hika hi zeitluk in dah mi chambau kan si ti Bawipa nih kan hngalter seh. Bible caria kan huam lo khawh ning, thlacam kan huam lo khawh ning, thlatchua hnu nak he ai tlangmi thil kongah kan dai than khawh ning. Cui Pathian nih kan daw seh ti duh. Mi sual mi sual pal nih thiam kan i tim lo khawh ning. Khrihfabu ah Pathian lungthin ternak in kan mah lungthin ter kan i zuam khawh ning. Fa le cawnpiak kan chambau khawh ning. Pathian biathli kan theih lo khawh ning Bawipa nung kan ton kan kan ton lo khawh ning nupi le fale ṭhit hruai zongah kanmah duh bang kan ṭhit hruai hna ning zeitluk mi chambau dah kan si Pathian biathli hmanh kan thei bal lo Cucaah cu bantuk bangin mi changvang mi na si a ti. Kha tahchunhnak ah Pathian mi hna Bawipa he na ton tikah hin zeihmanh an si lo zia na thei tawn. Moses cu Bawipa nih a chawnh. Nangmah nih hin Israel mi hna na hruai lai a ti tikah hin Moses kong cu na theih lengmang bantukin Pharaoh in chukkhur khar a ṭhangmi si caah cawnnak vialte Izipt ram fimnak vialte a cawn dih ti. Culawng si loin holh a pai taktakmi biachim thiam takmi si ti. Sihmanhsehlaw Pathian thlarau he man i ton tikah Bawipa nih chawnh tikah cun zeihmanh a si lo zia a thei Zeitindah ti kei cu biachim holh a thiam lo tukmi ka si cah ka ti kho lai lo ti. Bawipa nih a timi cu a salah amah nih Joseph Moses nih timi cu na aw ka theih cang bu zong ah hin ka tuah kho hlei lo ka ngaithiam ko ti mu pathian a sinak khuaruahar tuk in a langhter zong ah hin vaya a kut zong hi na za chungah san a ti chuah ṭhan a ti thingmui zawn nak ai cang van san ṭhan a ti a dang ter cu tluk cun khuaruahar a sinak kha ai thuang peng ko nain Joseph nih a Moses nih a ngak ngok lang Bawipa nih zei ti? Mi a mit a cawttertu mi Pathian a si lo maw? ti. Khua a hmuhtertu Pathian si lo maw? Mi holh kholo tuahtu keimah ka si lo maw? Mi holh kham ding le tuahtu keimah ka si lo maw? Kan bawmh bak lai ti cu cu zong zong bak lo. Zeiruang ah Pathian ṭhawnnak a tong tikah cun minung hi zeihmanh kan si lo zia an theih cang cu. Ruang Kha bantuk khan Gideon ti hna zong an si ah, David ti hna zong an si ah, Peter ti hna zong an si ah, aucio paoh zong kha thiang thlarau ai ton tikah cun zeihmanh an si lo zai thei tawn. Zeihmanh an si lo kan thei tawn. Cu ruangah mit chambau ka si ti ai ngai mina cu milung lo buin ka si ta, vancung pen nak ngai ma ta si e. Hi ka han kan chambau nak kan i thei lo tuk Pathian fa ngai. Minung nih kan chambau, kei cu mi chambau tuk ka si le kan ti nain na chambau ti le kan duh fawn lo. Rawi te hna kan ulh tuk ahcun aw, kan taksa a zor, kan thinlung a zor le thiang thlarau a ṭhan le mi mi khi to ho na sinain sualnak ka tuah bal maw ti ban khin hong ka ngai thiam ti an nai kan va ṭah khawh cu.

Mi kan cah hnawn lai mu. Nikhat ah hin 24 hour ah hin ihcaan eican rian tuan chan tuak na caan hi Pathian ca voi zedan na pe. Pathian he bia ruah le thlacam le Bible carel hi nikhat ah na si a cheu ti ta cu ka pek peng lai pung man in rian tuan ha bantukin ka tuah peng lai ti mi kha run nak lei cang. Mailei kan i tong ṭhan ti hna le kan al ti hna la cu a cu bantuk zong tu huam ngai sai ṭung lo i zei thlarau le chang tuk ning chong ning titu cu a channak hin lam hum lo cu voi tampi kan chim bantukin zei kan ti lai na motor cu si a dih ahcun rawl hau cu awk monu para rung khan cu u zeiro tak panga la kan hun ti a masa khan zinan an rak nei dih asinain sualnak an tuah tikah an zinan a dih thluahmah mi kha ṭhemh ṭhan rawl ṭhan an thei ti lo sualnak cung an i bawhceh peng bai material ṭhan an thei ti lo sual phuan an thei ti lo pathian ngaihthiam nawl ṭhan an thei ti lo zeihmanh kha pangah khan fim an ti an zinan kha a dih cang a dih deuh thazaang an zor deuh tikah Bible thiang rel nak an zinan i toih ṭhan an i rawl ṭhan an i filap ṭhan nun cawnnak in rawhralnak in an nun ti ni chanh ṭhan lengmang i an thap ṭhan lengmang te cu ruangah cun ready peng an si te zan ṭim chul za thaizing kip tu a zungzal in timtiat in an peng te moru thiam rat tikah mithiam in halo lus te la vancung in toton awl tum tikah hin o thlarau na a chiat mi nih na thei ti lo cu a thang tuk lai na in thlarau na ro na thei ti lai cu Nu le va kan ṭhen dih ti lai, pa le fa kan ṭhen dih ti lai, ei ṭi nu zong kan ṭhen dih ti lai, fa sumi timi hna zong kha pakhat, ni khat a ṭhei lai, pakhat kai ti lai. Taan le le khir bantuk kan lei ti lai cu. Hi dawg ni ngei cami sumi thiang mi hna kal lak ding hi, nang zeitluk taan lo ding ma si, na taan te. Capo biatak in ka ti tawnmi cu, thlacam te na nu pawl lo te an cam tawn cu khawi ka kalnak hin pa pawl ka si ko lo cu nan nupi le man ni thla kan cam cu pa le voi nga tam ding si lo ma ka thi si lo na van cung pen na thiang lo te na kom ti ka khin o ke hi anu bi ka si in chu ka ra ka tha zan chon ni ti nga lo nu santlai lo ding an kai nu santlai lo ding mi ruahmi hna nih an kan kai tak tuk ti le pa pawl hi vawlei ah kan i chok tuk ti hlas kha ca kan ti bawipa nih na chambara cu in theih te se ti hi ka duh taktak cucu cu bantuk in mi chambara ai thei bak mi aw a si ngai tak kan khrihfabu ah keimah hmangin pathian sunparnak lang ding ka langhter kho ti lo kei cu midang thawmtu ka si Bawipa ka chungah nang an i rian ṭuan ko ka veng ka ruahnak ka veng ka thinlung ka veng na hmai ah ka dir tikah ka muisam ko aan vialte nangmah sunparnak si ko seh ti bangin thlacam ning ka biapi taktak ka bantukmi na kha van cumpennak anmah ta si ti le Pathian nih kan chambar ah an hngalh ter lo a si ahcun thluak tiang lawng cu a rian ai ṭuan kho lo amah nih an kan langhter ahcun kan nufa man kan i damter kho lo sia kan pafa man kan i damter kho lo sia kan van thek cang sawh pathian nih a rian tuan fian a ka fial peng lio ah hin kei cu bawipa ka chim kho lai lo kal kho lai lo baibal ca ka cawng lo ti kan i el peng a bawipa nih a hnu bia a ka timi cu nangmah cu tu chun ni tiang america na fa na hi na si ko hi na nupi le na fale zong atu tiang na check tiang na hi na si ko hi keimah nih hin zohkhen kan zu cang na fale zong keimah nih ṭa lak dih ka duh na nangmah zong ṭa lak dih kan duh kal cang na luhnak paoh keimah luhnak si lai na lanhpaknak paoh ka lammi si ve lai ti cu ka min in thawngṭha na chim tikah thluachuah petu keimah si lai nang cu na der tuk na fale man na cawnpiak kho na lo hi ti bak nak thut cu cu cangah cun o bawipa si ko kal dih cam cu duh lo ti pathian bian na har ko le yo kan da ke ot ka hang nak kong kan nupa in America na kan van i ton tikah kan i chen bel ti lo Kan i ṭhen bal lo tikah Pathian rianṭuan ding ka si, a voikhatnak Pathian rianṭuan kai kal ah kai thawh ahhin mawṭaw a senmi te kai cawk le homani ah kan theih bal rih lo tikah kan ti, lamhlapi kal ding sam, thlahnih rau in kal kan tim. Khua pahnih ah nithum rawl samnak voi hnih ding kan si. Cu ahcun kai thawhnak zawn te har khawh ding cu kan nu hi kimi cu avan ka chun le ṭap thluahmah. ka rianṭuannak ka luh zongah ka lau i ka thin a phang ti innchung ka luh zongah na um lo ti ka theih cang ka thin a phang ti Satan nih a tuah cang cu kei zong hi kanmah Washington DC Frederick Kang timi ka van lot motor kai hom ka cel balo mi thi ta ve zeicah thani rau ning ka sang cu American ram hai chok ning ka sang

Bawipa nih khanak timi cu Bawipa nih chim ak tining te ka chim rak dir na khup bil hak ti rak dir law na cung i reng dih na kut hi reng law na ka le chia cu ko cun Bawipa ka chungah nangmah nih Satan nih ka chungah thinphan nak in a tuah cang caah nangmah nih ka chungah hmunhma van la thaza thar ka pe ṭhawn na ka pe tin phial thlarau ka au a zan bak a tuah tak Bawipa nih a zaangfah i sinlung ṭhawnnak nan ngei ṭhan i a lung le theihnak vialte a tlau dih ṭhan ṭhawnnak ngei ṭhan Bawipa a ṭhawng tungmi caah bu lehkha bantuk khan zeihmanh kan si lo zia na fale hmanh na duhning te nai cawnpiak khawh hna lo zia na Khrihfabu hmanh Pathian duhning te na hruai khawh lo zia kha na theih si ahcun Bawipa hi nai bochan lai i amah hi rawlṭam te hal le hal pengnak amah loin um khawh lonak cathiang rel loin um khawh lonak nih an hruai te lai i cu bantuk mi hna caah cun vancung pennak a si a ṭap a rami cu minung maw minung va si dah pathian nih aan hnemh hna lai nang le kei kan ṭah ai hramnak cu mi tampi cu aw motor kong ah kan ṭap ai hram peng a mun lomi vawlei kong kan ṭap ai hram peng bawipa nih ṭap ai hram ṭap ai hram hna se ti duhmi cu zei ah dah si kan ti si ahcun mi a piangthar rih kho a piangthar rih kho lo a piangthar rih lomi hna caah thla na cam peng na kekkuai peng khi bantuk hin ṭang ai hlam u timi chim chim na su pathian bia thi na thei ko lo ruah ṭang ai hlam mi si u ti thlarau in him le himnak le hngalhnak le cawnnak nih a thei kho lomi a hmuh kho lomi kongah hin thlarau in fiang tein a hmuh kho lo ruah hin a ṭap ai hlam mi si u ti pathian bia thi na hngal kho lo ruah ṭang ai hlam mi si u law ti Nan Khrihfabu ah revival a tlun khawh lo ruangah thilṭha tuk Pathian nih an khim ko nain na tuah khawh lomi ruangah a kap ai ram bakmi na si ahcun ti ka si. Mi nih thangchia soisel na in tikah in kho na duh na in kho lo mi sualpalnak ngei thiam na duh Bawipa ka zaangfah kha bantuk a ṭap ai hlammi si ho ti. Kan Bawipa Jesuh Khrih cu Bawipa nih a chungah ṭhawnnak in rian van ṭuan i Ka lai minu nih khan ka fapa hi ka zaangfah tuah David fapa ka fa hi a tlu lengmang cucaah ka zaangfah piak tuah tiah a ti David eh, Bawipa Jesuh nih timi cu zeitindah ti si cun phun dang ka chim si cun nanmah Gental mi hna ca thlak a si lo kanmah Israel mi Judah mi hna ca lawng thlak a si a ti mah hi bian kan hal lengmang a ruang cu zeidah si kan ti si cun Zeiro ah dah Jesuh nih cun zultu bia ngan hna ti kha si. Le Jesuh nih khan a chim bakmi cu a thinlung kha a nek sak colh. Zeitluk in dah a fai dam seh ti a duh timi kha Bawipa nih hmuh A timi cu, Bawipa Jesuh nih timi cu, ngakchia rawl thaw taktak in an tuahmi te kha a nu nih ngakchia rawl te te a tuah piakmi kha lak i uico pek phung si lo ti. A bia fak tuk. Kan kei cu Judah mi hna ca lawng ka si ko cun nanmah Jentail mi hna ca kha si lo ti phun ding a chim ahcun hlan lio cun Jentail mi le Judah mi an thei tuk ca mu le kha tikah kan zida cang ka ti si ahcun minu lungput ai lo a timi cu a si ko ee David pa ka fanu te dam se ti ka duh tuk caah bawi nih rawl a ei mi cabawi cung i rawl a ei mi til ṭawt cu ṭuang a tla i cucu uico zong nih ei ve caah uico pakhat dirmun tal cun rak ka sa rak ka zaangfa ve tuah David pa ti tikah cun Bawipa Jesuh nih zei ti Judah mi hna rangah hi bantuk na zumhnak a chawmi ka hmu rih lo ti minu ka lawi cang na zumhnak nih damter cang ti bak cu a damnak kong kan zoh tikah an i chawnh lio bak a rak dam timi kan hmu cucaah na ding chukkur khar ah na fanu na fapa an piatter khawh rih lo ruangah na mitthli tla bal maw nai ca ai hlampi mi zaw tangka lo lo si peng caw bawipa na romter kho lai lo Na fa nih Pathian biathli a theih khawh rih lo ruangah cunglei in ṭhawnnak a tlinco khawh rih lo ruangah na pa na va nih innchungkhar pa pa ding kong zong hi ka tu ka chim dih kan chim ti lai innchungkhar pa pa ding nih fale hna piak than i lomi neih thu ruangah i hin khawh rih ka bantuk si kho lo cu Cudah innchungkhar kha pa bik nih na zumh ning, na hmuh ning a hmaan lo cun na family ah kan hman ti lai lo. Na zumh ning ning Pathian nih pehtlaih ning hrimhrim hi a hmaan lo sia cun na life vialte vulei cung in nun chung vialte a hmaan ti lai lo. Zei bantuk na fim zongah Pathian he pehtlaihnak kong hmaan ti lo, innchungkhar na hruai zong hmaan ti lo. Cucaah i an cimi cu kha bantuk vialte hna kha na hmu thiam maw? A ṭap ai hngami na si bak maw? Tachunak ro kan ul ro kan ul i caan saupi kan ul tikah kan tha ba tuk zan zongah kan it kho ti lo nupi le zong nih bultawl kan hau cang zinong a ziruang na si thantlang ah kana pa man cana sualtu ruangah American ro kul piak ziruang da ka tlai hram van than he na tla lai kana pa a thi lai he ka ne tlak lai cha boi pa ka zam fa ka chon piak kho lo bia tha vialte ka lim cang bit Thinhannak bia ka chim dih cang, ka cawnpiak dih cang. Ka tuaham ti lo Bawipa tiin mawng ka napa thi ko lai. Ka nu le ka pa heng tuai chuah cang ka thi cang lai Bawipa ka zaangfa. A thlarau nunnak zong a sung lo i a taksa nunnak zong sung nak a lo. Ka zaangfa tiah America ram ah ni rili thlak cang. Cu nual cang ka thlak cang ṭhan. Cu tikah cun Bawipa nih hi tluk ai hlat a hlatmi hi Bawipa nih a nunnak a thlen. Zeidah kai cai hlan pi tangka si lo, motor si lo, inn le lo si lo. kannih cu kan i tlai hngami mi dawh a rak ai lang tuk cu aw cucaah cun kha bantukin a ṭap ai hlam bat pi na si ahcun pathian biathli na theih khawh lo rol te nain mi thum zakhat te hna rol kha cang ngat bawipa nih thih an thitter lai cu mifim rian nan tampi hna nih hi vawlei fimnak in hmu khawh lomi hi vawlei hna nih theih khawh lomi kha bawipa nih a theihter cang lai cu Cucaah cun nan Khrihfabu a revivalation khawh lo ruangah Khrihfa pa vialte hna hi zan khat cio lawltu hna si ti tiu ca an zohsuh ngai lo Pathian nih. Kan i tlai hrampi mi zahawh a si si lo cu mi tampi cu. Kha bantuk in a ṭap ai hram bak min a si ahcun kan hnek hna lai ee, Bawipa nih. Kan hnek hna lai. Tahchunhnak ah, tuan deu ka chim bantukin nan va len pian thar khawh lo ruangah maw nan nupi len pian thar khawh lo ruangah maw biachia hla vialte na lim dih cang biaṭha vialte na lim dih cang tha zong zei maw cam nain zero dai thang kho lo nu hang cu na piang thar ko nan nangmah kha na zia chia tuk rih

Amah lung le dana cu Bawipa i thuam ko lai sawh fiang ko sawh. Cucaah Bawipa hnemnak kong kan thei bal maw? I va Pathian fale hna hi. Na fanu hel tak ter na celh la lo cu. Na pommi na va hel tak ter ma na celh la lo cu.

ka fapa Philip hi atu zong hi sia pai kum lo e ni kum le ni hong si ti le kum le thu ti bok ti ai kum lo ka chim khung ti lo ti asi mo ku te thlang ka cham piak a tap thlu ka pi bu che san na cha piak na ka nei ka tap thlu ma ka ba na ka hoi la afun afat chai po pa chu tap pa chu thacham na ka kal ko ka thin lung a hok hok zul ko ti ka fapa Philip ni thi salo hel ta za chang ti abit chimi kol khon chu Hi solo hlan ram kai zong a za cang ti cu ti kuar tu kha ka tam piat na duhmi hi tangka na hal lo suingun na hal lo caah vulei aero khomi na hal lo caah hi cu na thinphang mu la ka ka ka ti kha ka cam piak a hnu ah ka va kal ṭhan tikah cun saza celuk le zakian hmangin a rak piak thak tak si

an nu zong kha nupa chuah cun an pa zong kha Khrihfa pa chuah tikah khan a zan si tikah khan hi Khrihfa pa tuan le nupa tuan hi ka kan nam lo kan ral a chia cu an thla zong kan campiak an ti cudah cun an nau an fapa te pakhat zong thla an cam anmah lei kam ṭam hal nak a rak fah tuk caah innchungkhur kar family panga paruk te hi lawng thla kan cam nain revival ka ciam ma keimah lawng thiang thlarau na kam hop an nupa hul an tak ni a zap ke le na fapa te kong na thei ti hna bawipa nih na duhnak cin ter cang ti ve ke zong nih a fapa cu kum lo mi cu hi bantuk in a ṭap ai hlan mi nu na na rak si mi hi bawipa zafa nak se ti cu nu zong nih timi cu kei ka pa ti maw nupi pathum ti maw pahnih ti maw a rak nei mi si ti le in dek tia chimi ka lung fiang lo cucaah cun chiatserhnak i luatter timi kan duh tuk i tutan ah hin na kan tuah piak tik ahhin ka luat bak timi ka that chung thlarau ni fir khawh a tha peng ta peng ma kha am kho lo mu le kha chu ka van pia ta bia cucaah cun na fapa na fanu an pian thar khawh lo ruang ahhin a tat ai ram bak mi na siat cun bawipa nih ni kha a thim bak la kan ni cu tai ham pi lo ding dong ni tai ham pi cu tai ham pi ding dong ni tai ham pi lo cu Cucaah hika in a ṭap a hrangmi cu milungruangmi nan va si dah Pathian nih aan minh hna lai tikah hin Pathian hneknak aw cu te nan thei bal maw kan Pathian hi a nungmi si rian a ṭuanmi si mi thinlung ah bia a chimmi si a thimi si lo mizaw nih an cenh lo mi nun a thleng khotu Pathian si cu thiang thlarau hneknak aw cu na thei bal maw na ruah zahawm cu Oi kha cu ni kul in khat thlacamnak te ka nei le ka nupi le ka fale an um lo kei ni kul in khat thla thlacam Bawipa nih training a ka pek ning fak ngai ka ke nge a ning pi hin a ding drai a sen ni a thim to dih ka it kho lo ka bok tukhum kit ka nupi le ka fale an um lo lila cun an cungah ka chun le Bawipa nih a ka chon nakalnak po na chim lai ti pahnih a ka chon i pakhat cu za le ka chim tila pakhat cu a timi cu hitin te Bufang pakhat te ka hmuhter. A hlat ngai nih khin khika bantuk TV tang khin bufang ka hmuhter. Cu bufang cu zeitin dah ti ti cun Bawipa nih na hmu maw ka fa ti ka hmuh ko Bawipa ka ti. Khikhi ei na duh maw ti Pathian Bawipa a tuan rawl le an nangmah kan duh deuh ee ka ti. A sia cun ka fa ka theih ko khi bufang khi a man na tuak bal maw ti Bawipa bufang pakhat hi ahoman man tuak ahoman aman tuak bal lo ti ka ṭap cang kham cu. Amah nih Bawipa nih chimmi cu nanmah nih nan tuah khawh lomi buhfang pakhat ṭuang i a rilmi te hi a neitu Pathian keimah sirah sulai zia upat zia thiam u law thluachuah lian bik kan pek hna nga ti na kalnak pawl na chim lai ti Nannih cu tangka tampi lawng in thluachuah nan rel ti. Thluachuah khawhnak kan pek ning zong thluachuah si na thil maw ti. Bukfang pakhat te hi keimah duhning tein kilve ko law thluachuah lianpi lawng ka nei dih keimah nih ti. Cu bawipa nih a van ka cawnpiak bak cun kan nu ka timi cu zeitik man ah te hang arok lo in ko ti lo. Bu zong a hlan kho lo Pathian nan pekmi hi a neitu ca a neitu duhning tein kilven in sullo in amah ah thil lungdong bia chim ding si ka ti.

Bawi bel kan pehmi si. Cucah cun ka khan thil kan khan nan fial lai ka ti. Kha bantuk na si ko lo ruang khan Pathian kan si awl na theih ko lo ruang khan a tap ai hami na si Bawipa nih hnek ko lai Pathian fai hna. Nun na neihmi cu mil ngawmi nan va si dah Pathian nih an kammi hna nan co lai ti Pathian nih a kan kammi cu thlarau laksawng pakua te hna kha an kammi si. dawtnak zang kha te hna mu mah le mah khawla te hna kha hi vai ṭhawnnak i tin co khawh lomi kha thlarau nih a chuahpi mi dawtnak te hna mu zekin tina thlarau laksawng tam tuk kha mizu tam khawnak laksawng te hna zong siseh holthei laksawng te hna zong siseh vawlei thluachuah ma thluachuah kan kam mi tam tuk Hika chimmi cu minung in kan nun in im lo tuk cang. Nu hinka in miṭha deuh kan um i nu hinka in michual deuh kan um. Mizichia deuh kan um. Khi bantuk men khi a si lo. Chambaunak zong ai thei cang i pennak chungum ah a lut cang i a tak ai hrammi zong a si cangmi Bawipa nih nem cangmi hna cu Jesuh Khrih a nun a nem tungmi Pathian nih hin a nun nemnak nan chungah an hrawm hna lai ti dawt cu. Nang le kei cu kan nun in nem lo tuk. Jesuh Khrih nih keiman in nunnemnak kan hrawm hna lai ti. Cuticun nunnemnak kan hrawm hna lai nanmah cu nan der tuk cang caah keimah kha nan chungah rian ka ṭuan lai i ti. Keimah thawngin thlarau thikman tampi nan kai cang lai ti. Hihi Baibal nih a kan cawnpiakmi hi ahohmanh nih chim thiam lo. Keimah tin Bawipa nih fiannak a pek mi si. A ṭhawng tukmi thiang thlarau ṭhawnnak nih keimah hi kaa chungah a um tikah cun mizaw zong ka damter hna lai i vaal cawnpiak zong kan thiamter hna lai i vaal upat zong kan thiamter hna lai i miphun dang he tonlen zong kan thiamter hna lai a fim tukmi pathian ka si ee a nun nehmi pathian laksawng tampi nan tlai cang lai ti a thlum tukmi theipar tampi nan tlai lai ti atu cu nanmah cu zeihman nan si lo ca nan i seihchiah tuk ca nan chung an keimah in nan ka bawiter hnu lo ti bawipa nih Nanmah nan bawi nan lung zei can lawng Bawipa nih kan thi sawh ding. Cucaah keimah nan chungah kan nan ka bawiter si ahcun ka nunnemnak nan chungah ka um lai keimah ka um lai ti ka tuan deuh ka chim cang ka kan pa vanglung American DC phak ka Falam pawl in nang Falam pawl in ca American vanglung hi khani lo cu cun Zirong Lansa ti si ahcun Puvan Nuai Sum le a hawipa kha Khrihfabu pakhat an si. Puvan Nuai Sum kha Denmark ah crusade tuah le healing power Bawipa nih pek le mi an thluk tikah a va tlun tikah cun a pastor pakhat he khan an i ṭeh ti lo. Cu tikah cun an buai cang. Van Nuai Sum nih zat tuah Dr. Van Ramuk a sawm. An rat tikah cun zat nih an hman. Cu hnuah Puvan Nuai Sum nih nan nih CBMC Khrihfabu nih nan mang duh maw ti. kan van duh ko ee tiah kan van auh kanmah sinah kan van lan tikah zarh thum pang kan chuat ciammam a sunlawi khur rok sika kare a tap lengmang a tap lengmang rawl ca ul pa a thawk au diai ti ko sel cu a au kha chuk khalo in chungah su saza pa thang deuh van au ti thi kil rom chak cu pathian nih a ka chawve ti pathian oe ti boi pa oe ti lamang tikah keimani khan kai tuar ti lo le pathian nih a ka chawn pengan ka thi belu chu ka kai kha Cu tikah cun Sanapa keimah caah siseh mipi caah siseh bia ka hal tu lai ka ti. Pathian biathli aw le ti lengmang hi zeitindah chuah ti ka hal cang. Lak kan nih America te ah Pathian biathli zong an um rih lo cu. A van chim ciammam cu Bawipa nih a rak ka chonhmi tam phun in ka rak thei ti lo. Kha nu cu ka theih ciammam le Pathian aw Pathian biathli fiang tu ka theih cang. Amah kha a ṭap lengmang i khuakruami cu hi muidawhpi, damchalpi, mifimpi, Lai pasal ah palian ngan a simi, mi hmaiṭa lengmang i zeitin kha si khawh hnga timi ka ruat cang. A kal hnuah he a rawl pul ve le amah nakin ka ṭah dih ding. Amah tuk Pathian nih

Cucah Jesuh Khrih nih a nunnem ah an hlawh cang maw? Jannati na buar hran men. A nunnem tungmi Jesuh Khrih ka thlarau ka chungah a um ko ti hiti buar hran mi mi pala zong ngei thiam khawh lo. Cucah Kha bantukin Jesuh nih a nunnemnak a hrawm cangah cun Bawipa nih an kamhmi tampi vawlei thluachuah van thluachuah thiang thlarau ṭhawnnak vialte kha an an an kai cang lai e ti kha an cawnpiak. A chim ṭhanmi cu paruknak ah Pathian duhnak tuah kha nan duhnak nan bik i a chiami cu milunglawmi nan va si dah Pathian nih nan duhnak a tlinter lai ti a ti.

Sualphawt ko, ṭap ko, bawk ko. Na sual tuk cu na palh tuk cu. Bawipa ka chanmah na hi minung theithiang lo sirang ka sual lah thuk in ka lattek. Zeihmanh ka si lo zia, vawlei ah khual bantuk ka si zia, caan sau ka nung lai lo. Ka ṭhawn cimah kum sawm si cu ka ṭhawn ko lo. Kum sawm si cu na ṭhawn zong aw, na fale ca zong na nok, na nok. Vawlei ca zong na nok, di sori man va tok cang la tak lei cun.

A cung i Baibal ca ka relmi chungah hin thuk piin ka van cangmi na si ahcun nifatin te na nunnak ah hin Bawipa duhnak tlinter peng na duh la. Bawipa lawmhter peng na duh la. Na rian phundang ka chim si ahcun nungak tlangval tlangval bawi ka chim si ahcun nungak na duhmi kha tlangval ta in na hen na hen tikah na duh tuk caah ai dawt tuk caah mi zong na buar dih caah a lung ka tong sual lo ti na phan i a duh lomi na tuah duh lo Siangning tein na u, a lungton nai zuam peng. Amah kha co na duh tuk caah na caan na pek sian dih zan tim zong ah chun na duh peng. Na tangka na sian dih, na zeizong vialte na sian dih, na co khawh. Cu bantuk cun Bawipa lungthin ter kha kan i zuam khawhnak ca dingah khan taksa bantukin tahchunh awk ṭhat lo ca ani ka thiang thlarau biapunnak tuah cun chanpahnak zong i thei vancung pennak chung i lut cang kan kah ai hrammi hna zong kha Pathian duhnak kan tuah khawh lo ruangah thiltha kan tuah khawh lo ruangah a ṭap ai hrammi kan si i Pathian biathli zong kan theih khawh lo ruangah Jesuh Khrih nih a nunnemnak kan hrawh tikah cun thlarau theipar kan tlai tikah cun nifatinte kan nunnak in Pathian duhnak tu lawnglawng kan duh cang khoika dah hirtlami pakhat kan chuah khawh lai Satan nih atu zong duh lo zong a hel timh cangmi khoika dah kan chan chuah ko lai family amah tu pawl Pathian a biami Pathian duhning si loin anmah tu pawl Pathian a biami Pathian nih a theih peng hna lomi zeitindah ka chan chuah ko hna lai mizaw nih an dam an dam lai tiah headset tiah rawl kan ul ciammam rawl ul hi aw har mi ho nih kan ak kan in pe lang

Na duh maw? Na duh maw? Pathian biak sual ding si lo. Kei cu nan biak si le thluachuah hmuhnak thim in bia lawlaw na si. Khrihfabu cung zongah hi Khrihfabu ah buaibainak chuatpi mitu na si maw? Pathian sunparnak a langhtertu na si. Pathian nih zeizong vialte ceunak zong a ser dih zeizong vialte namar kim abak a kan ser ca hin bawipa caah a si ko lomi si hrim lo cucaah Pathian lungton khawhnak ca dingah a cumi ba dawt rel mi chung kan lan cang sia cun Pathian duhnak tu hi an on tu na theih cang lai Bible rel tikah mi pu si na hman kita kan si kho lo Bible rel tikah Bible len chun ve naman ne chun ve sia cun na hio chin lamang la

nan tlam khat nan neimi ah hin kum hi si ka thi lo nain tlam khat tal ahcun Bible hi Matthai mithlak dial tal cun chu hau cu thlacam hmam bal bal lo mi nan cham hau chan cu zia ba dong relo thlacam lo zik zik nan hui na la hui ding lo meeting tu so ma lo phi fa phun zu so na chei ti la chu ka hruaitu pawl hi i ralrin tuk dawh kan hau cu hruaimi kan nawn no hmanh hna law bawipa nih an thut ti lah zei an thut la fale chim ngei lonak dam lonak khitin dawk khitin khitin khi hi cu ka theih lo bawipa nih cawn biak ko si hi ruangah khrihfa pa na tuan lai ti ka duh ngai se lo sailopa nih ohitin si tu tete kan khang ta lai ti kan khua ah rol ko ul peng bawipa lika a ka za fa thla thla chan peng tikah A Malaysia reimi pawl kha ka hawi Laimi pawl kha an van ra cang an van ra cang an hung phak cang kan van tam pah cang cu tikah cun kan nu le pawl nih an kan hruai sale nu te pawl an kan hruaimi cu khakha dah hin Saturday te khi nikhat te khi zingka hei khat in pahnih tiang thlan kan campi mah cu rawl kan ti le a ni khawl rawl kan chum le kan ei hna le kha thlarau ka kha tuk tikah mah kai za ti lo hi cu a si kho lo a can tawi tuk cucaah cun a thaning pin a pum ning pin niruk ni chia pe thakam mi kan luh ning pin da thaw chan ki mana na krifa pa sale krifa pa han va chua pi kan ti va kal lo kan ti le ava kal ava chim lang mang a omi bal lo anga lo ti krifa pa le vya pastor sina meeting to asum pe cu tika cu dida chang boy thang le faron kan na pa nu chung kan ti mi hin kan i troi na le kha kan biak lai krifa bu no sira an duh nan thinang a sik ti thla kan cam lai timi duh hna lo cu ka ti lai kan van tuar taktak cu phakka ro van si thilung retheih van si tikah cun in khat in bang tum ti lo cu minung sawmi hna ka chuak kei le thiam thla na kan ka mong tik ka van hoi na kan kat ṭap mipi kha kan rivat na thiam kat cu

Rawltu an bu in Virginia ah ṭiol chan tik in va ṭawng ta hna kan kan kan nu a ṭa le kan va ṭawng ta hna cu ah cun meeting in rak tuah cu ka kal kal kar ti ah cun thlacamnak hruai kha kan chat chairman ka chawnh vice chairman ka chawnh secretary ka chawnh a piak thar mi si mu an tuah ngam ti lo kei rak thei ti lo Khrihfabu nih kan tlak mi rak si lo ti an tuah ngam ti lo cu tikah cun ka lung a fak tuk a hong tung ka van huai ṭhan na amak tuk kan kan kal ṭhan Cu, cu tikah cun meeting an van tuahmi cu Khrihfa pa ṭuan seh, cun amah nih hung kan hruai seh ti si tikah khan Silo pa kan chiami a si. A ra le bia kan hmai khan a kau. Kha meeting kan tuah le Hasia pa, Khrihfa pa ṭuan na kan bawm lai. Macun, nangmah nih na kan hruai lai a ti tikah khan ka duh lo. Zero dah ka duh lo. Khrihfa pa pawl ka zoh hna tikah thlacamnak zong a hal bal lo. Bible an rel bal lo. Hi Khrihfa pa tiang na sullam nei lo hi duh sai lo. Kei ka tuan lai lo tiah ka ni. Amah belte kha ka cam ta lai bawi ka aw ka theih cun cun ka tuan te lai ka ti. Zai kan ti hnga bantuk sawmi cun el khung sa lo ti a ti amah nih khan. Keimah nih khan nilini ningani niruh ni ka thlacam ni se zarhpini ah ka chimmi zarhpini ah ka chimmi nikhat ni ba kan rawl ka thop ṭhan rian ṭuan bu kan si peng cu ti kha

kei cu Khrihfa pa ka si lo nan sinah ka ṭhu lai lo tiah hnappiak leh colh hna cu ahcun Robert Sunoli timi cu thang ding kan ngak le salen thang ding man an ngak tikah a si lo hong ko an ti Khrihfa pa ka si lo cu ti hong ṭhu ta ko ti ka va kal cu ahcun an kulhmi hi cabuai hi Thlalang a si i a cung in a tang zoh tikah hin a lang dih ding kha si, thlalang a thiangmi ti si ding kha si. Mah ka kha kokorat timi khi umti khi an chitmi si le ṭhengia hang an chummi kha a cung i an tonh caah tawh tikah a nang tuk a tang lang ti lo mah kha an kulh. An kul tikah a pawngah ka dir ka dir le bawipa nih khan mah hi then a ka ti. Then a ka ti tikah ka tawng le a ngar tuk caah bawipa ka then kho lai lo ka ti. Cu ahcun ka cike lei ka zoh i chat phiat hang le a tlaihnak le khengkur a khat in a chiahpiak mah hin tlaih ak ti ka van tlaih i ka tlaih lio ahcun zeinak hnawh hnga timi ka ruat ti nga tin ka changor lei kam ka zo i tha la thiang takmi pahnih a chiahpiak mah hin mawk to ka fa ka van no ka van no i ma ka an zapi te an kul min van khi ka van khi boi pani ji ti hi hi na tuan ding a si Khrihfa pa hna

Zeitindah thla kan cam? Bawipa kan Khrihfabu ah hin revival Pentecost ni revival tlun khawh nakhnga Thiang Thlarau ah kan tong dih nakhnga Bawipa nangmah nih kan zaangfa Bawipa nih kan zaangfa ti bang thla kan cam peng nu bu pawl he cu tikah cun kan fapa Sailo te pawl an rak sual tuk le aw mirang le mirang bantuk kunbira nan thiang tuk an tlangval caah bumbu ṭha tuk cucu pathian theih lo kan ti cu Sailo ne timi cu atu tiang ka philh lo ka pa chung tete na kha na ka nen khon khur si ti na tete kha ni ka huat ka ti so ma su sai lo ni ti cu kan nu le kan pa na ti ka thing nan ba ka chin chin hon kan si la ne kan si ka ka thing ha chin le kan sual chin la ti so an sual ko bu ka si kan duri lo chuan hotel ne la le hotel baka zan khne phene ka zun ding chang atu sai lo kyo kan nu zo ka hang ko ka kan lungre a thei tuk le zeitin nih kan tuan haka an ti cutin he rawl in kan cam le kan pa kan ram ukmang in kan American president pawl an i dinnak vacation an lak an i dinnak Camp David timi ah khin a pawng khin hall kan hlan piak hna cu ah cun van ram uk le lupi zong an lut ve thlacam group pawl hi a pawng ah 24 hour bak in ka it lo thlang cam ve cun kan fale vialte kharawl an nih cu cun thiang sarah an za te na tong dih na vulei in muah mi rut tak an si a hum kan hum an in lawng kan hum peng kha lio rak har khawling ke zong experience rak nei lo kan pa ba nun ning zan kan hong um pi kan du ko nain kan pa fa te azong na khan adu lo a ngam lo cu tikah Simon pa se pulel ba se hasia pa hina policy din kharat tu na la ton ter ti loan tha ko lai nu thi kan ti chu khathum chu li da chu zero ate chu anni chu khi ka hen pa anong ngal pani zo nga khi ka anong ngal ka dia so alang ba an da tali chang su a ning hok an tel cang cu ṭihnung tuk cu ṭihnung tuk mi dor cu cucun a ki te ba han te ki ka han a lai te he a phul kan minung kan phul cu cun betri te ne ruwa kham cu le kha leo ka phil lomi cu kha tluk kan thiang thlarau tlung nain thur thlarau na chaw ve thur thlarau i chawmi kha khinu cung i rian ṭuan tuk i thur thlarau si ti ka chim tikah kan nu nih zeitin na thei ti boiban pe a khangal ter cu ti khana paul kan a rak hlan in a rirok choi ani rok choi Amah ni pawl cu Sailo te pawl Eren te pawl khi tlangval ṭhangṭha lawng te tuki Bible sian group an kai le an mak tuk cun a degree lak cang ah zapi tin degree cu voi khat can la dih cang a tu voi hnih nak tang Sailo tu cu a tu dih cang la ne khai duk ti lu mi cuti kha bantuk a si khawh nak ca ding ah kan rak ṭa ai ngam nak ro ro la vialte kha tuak mat tak ka kong a si lo Khrihfa upa ca ka lu ka nu rak fak tuk i

Hitin cun hi kan fai chalai ro chimawk ṭha ti lo i rai na si. Kha. Cucaah Pathian duhnak tuah na duhnak ngan bik si tiang in Bawipa kha Pathian duhnak tuah hi a nuam a lawm thei tiang in Pathian ca i tem tuah hi a lawm thei tiang in na si ahcun Bawipa nih an him lai. Bawipa nih thluachuahnak an pe lai na duhnak tlingter lai. Pasihnak cu ka chim ti lai kan sau tuk sual ah mu pariat nak in ka lanhtak ko lai pakuan ah pahala ka lanhtak fawn lai lungthin a thiangmi cu milunglomi nan va si dah Pathian kha nan hmuh lai e ti Pathian cu min nih a hmuh khawh lo caah Bawipa ai phuang lai amah nih a tuah lai amah nih ṭuan lai ka fa le kan Khrihfabu vialte Bawipa nih ṭawan a kan lak lai keimah zong thawngṭha chim ka kal lai i keimah bang hin cawnnak ka nei lo lai mi zawn dam lai revival a tlung lai khuachia ka ṭhawl lai mi in piangthar lai zumhnak le ai pal cungah mi an i rep lai ti lungthin a kan nei tertu kha hi da si caan tampi kar kan lan nuah Pathian duhnak tu man kan duhnak kan bi kan chia tikah cun bawi ban an thiannak kan hrok cang anu le thiang mi hna nih Pathian kan an hmuh lai a ṭhawnnak kong theih peng lai ti lo a tak le cawtu si kan hau khual ka tlawn lai hin mu ka nupi le ka fale ka ka khuk ka bil tem rawl khu ta ma rawl rawl lung khom khom bal an khu ka mil te na rai khri te sen ka tuam ta na zei man ni tong ko na si te man thang cham ke ka tal tikah an ko an lung te hin bale man

nangmah duhnak tu lawng in ai zuam peng le pathian duhnak tu in ai zuam lo le bawipa lungthin te ni zuam lo kan mah lungthin te peng kan zuam tikah kan chama la zong kan theih khawh lo tikah cun bawipa ṭhawnnak kan hmu kho ti lo bawipa kan i bochan ngam ti lo cuah cun pathian kha nan hmu lai e bawipa ṭhawnnak i fiang tuk kan hmuh ca dara na khawl ka tlawng le bawipa hmun rian ni tin ti ka dua ko chung kuli hi maw na ṭuan na ṭuan na ṭuan le kumkua kumhra na ṭuan le tangka nai khon nai khon na a za bak cang tiah pathian rian ṭuan nai thawh a ka ti cu zumhnak nei lo pawl biahal cu ṭitum tuk ka dua ka dua credit nei ba thong ra bak ka dupi kal tak ka ti a ka lehmi cu a cu bantuk si kholomi minung fa Cuan khua ka leh a hmai a phar dih mi a phing bak mi hi tuk a bak hak mi kha Bawipa zangfar thong thlak cam le a dam tu cu Bawipa zangfar cu na bu mo hi bantuk in kawl cu Bawipa nih a zang le kei mah nih ka ti mi cu zumhnak ti mi cu kan Khrihfa mu tangka tampa ko le bia kan kan cawk kho la ti si lo kan in chung kan kan rum ka ko le nai le phan ding lo ti si lo zero om lo mi chung in kin do bu bai phung la ti si chu chu zum na chu Jesu Christ chung na chuak mi si chu tiang cun Pathian i bau siru ti ko si o atu kan mi tham chu tangka tang pa nei sin ra that ni lo sui rah chit tuk kha bantuk nga lo bantuk nga lo zumhnak timi he pathian ṭhawnnak ai phuang lai timi cu amah nih kan chung a rian ṭuan i amah nih a kan deihtermi si minung nih khawh si lo pianthar suan in phan ko lo thlarau nih hruaimi hna kha an kan phak si Nannih cu ka zultu na si ruangah hlei kanmah mi nih an in sawh hna i an in hrem hna i ti li a phunphun an in puh hna tikah nan caah lunglawmawm a si dah ti mi nih li a phunphun puh hremnak ton sual phaw ding i lawm timi cu minung fa ve lo pawl ah ne ruhang chap cu lamkaltu lei nih kha bawipa rian nan ṭuan tikah an tlaih hna thong thlak hna lamkaltu pawl nih zeitin bawipa nangmah ruah thong thlak kan tong ti pathian an thangṭhat ni lawm khawh le khawr si nangnih kan nih Khrihfa pa ṭuan i vei a si lo nawn ning i kan kong van cei thim lam colh kai phuak lai ti phun mu ai ai ai ni le thluachuah kan hmu ko la cun pathian caah thil ṭha ti na ka cun

Cu ruangah cun Khrihfabu zong dang ti lo kan kuai dih kan tlangṭanhnak kan thi dih hna. A chungah hin kan i ngerh dih. Hi bantuk hi zanlei ka chim te la. Cucaah hika kan chimmi cu zei si? Atu Khrihfa pa hna zong na siah, nupa hna zong siah, innchungkhar hruaitu zong a um an ka siah, Dingfelnak he Pathian ṭihzah bu tein Khrihfabu chung na cawlcanghnak ah mi nih thangchiat soisel li a phunphun in bu zongah Pathian din a si hinak kha ka in ka tuah lai timi na cu ka chuah ṭung lai ka nan lung i lawm ko hau dai lawm ko lai lawm ko si lo cu te asinain pirla Matthai ngan panga am he pathum in ka van reng pariat tiang kha ka chung i ka ngan cangmi hna cu aw Bawipa ding rian thiang kan tuan ruangah mi nih thangchiat an kan soisel le Bawipa sinah lawmhnak bia kan chim khawh bak amak taktak kanmah kan si ti lo kan chungmi Pathian pe si ku cu Paul nih zeiti an kan rial ding lengmang an kan soisel pah an kan thangthat pah

voi sawmtu le voikua a ke tuktu hna voikua eh, voingam ke ti pawl in nang le kei fung tuk chim la mi bifi me ke in kholo mi hruaitu cha kan vai tlak lo da krifabu ka dot ti hi men tuk dot so tham chu abiang thalo mi nan dot pus te krifabu na dot da chu krifabu cha zeitluk na la chan na na tem tuar rol ul mo ba na chan ne pen mo Bawipa nih a kan dawt tuk ti lo si lo. Nizan ah kan cung peknak kan chim cangka. Cucaah hika hin ka bantuk in ai lawm khomi hna cu Jesuh Khrih nih a nun ah kan hrawmh i amah nih kan body vialte chim si ahcun cil chak kan ton zong Bawipa kai lawm tuk i kan ti khawh. sual phuah tlun ton zong kan i lawm kho ni na rak chim cang ka pathian rian ṭuan ka kal lai hin ricaya si tikah zeicha kha ei ti la anupi le fale zong zong hna khi zangfak to si chak hi atu tiang america na kum le nga kum le kum le in chalo tho zong nei lo ti chu an thi lo zangfak tu chu boipa ngai kim khaban tu kan akan ti tu ka mi sa so si lo nitin da kan ti jisu be tu chona kan piang na kan theih ka cun kan kan thi dengah kan chet lo bawipa hi bom kan hel le in khawhnak tuar khawhnak kan pek i jesuh min thluachuahnak kan i pek khawh ṭhan khata kan do zumtu hna hi pathian fana kan si ding cu keingai ka tling thit kek tinak si lo evangeli tampi zong kan puar tuk kan sual tuk zonah kan lo ti kha pennak a pen bi lomi cu kan cawnpiaknak zong mini thleng ngan mi ngaihthiam kan pang lai kan nei lo kan ciam tuk kha khamnak an co lo ti si lo zawnah bantukin a hmang ko hna nain pennak an penmi lo ca si pennak ram ahcun a ngah lo thang cun nan nan nan ca lunglo lunglo va si na ti nan lung i lawm ko nan tha nuam ko zeicahtiah van cungah laksawng tampi chiah pek nan si ko ti kan pathian min thiang si ko se nan ni kan ni hi o scientist te pawl bantukin thi lo lak nan kan si lo cu Kekal ding kan si lo. Vancung ah khin rocho tampi chiah piakmi kan si caah vawlei ah hin siangpahrang fapa cu min tlong cang. Sal bantuk tlong ti hna. Vancung ah rocho tampi chiah piakmi kan si. Hi vawlei cung i company paisin fapa man an i uah na lang an pathian thi lo pawl man ni uah hi kan i uah lai tinak si lo asinain a sining ten vawlei nung cang hna si vancung a laksawng tampi chiahpiak nan si ko ee vancung i kan laksawng te ding do kan i ngei cemmi si cu vancung i kai bawipa jesuh mui mui do kan i ngei cemmi si cu kan ni cu thina do kan ṭi o thina ṭi ahcun si ta cun kan kan kan ngakchia to i nak sai cu zaman A export hi a export nih khin tahchunang an pa bik kha a hawng an van let an nupi le fale kha zo hi na zumhnak na let lai maw na kan in let colh lai ti kan let lai lo ti tuk nan minung nih cun tukru na nei kho so bawipa jesuh biakam tlinnak ca dingah ti lonak an chung a chep yang ron ti lo mi su minung a simini ti lo ma lo ka tu atu ka ras ka nu lu tha salo

Na cu ummi thiang thlarau rianṭuannak a um lo ahcun zei ni caan na ṭhu bal lo tuk na lim sosai ka ṭha vialte na lim na nun can an zoh tikah mi nih bian saran ṭih hlawt awk sawm bantuk in nai can cak cu na al ṭhan khawhnak ca ding ah hin aw rawl hna zong mikul hna ulak tuk cu a fawi dawh na thlarau lawmnak hi dawt cu cek hau tim hlah hi thlarau lawmnak cocan dingah law ni sri na ro unau cu amah belte chunglei thlarau lawmnak cu tin cowe vial a ro na thi lo nan chungmi thiang thlarau a almi hrum tukmi hi rian a tuan ti lo ahcun khi man nei lo tung lai cang cang kan ok min tung lai cang cang kakak na chin ca cu ka ta kan ka chang lai mu adang chin mi tam tuk ca a chimmi cu nannih cu vawlei ceunak nan si ti tlang cungah tlang tlang cungah an tlakmi khua cu ti zeihmanh nih phin lo phin kho lo ti nannih cu tlang cungah tlakmi khua cu zoh tikah zeihmanh nih phin lo cang hmuh pengmi nan si ti Bawipa Jesuh nih ka hrubal le ka ṭhatnak le Pathian fapa milian ngantuk ka sinak hi aho zong nih hmuh kho pengmi a si awk si ti cucu nan chungum tikah hin zei ruangah dah hi bantuk nan si peng ti a kan cawnpiak Tlang cu a tlami khua bantuk nan si lai. E sikchia nan nun ah tertu nan si lai. A thumi lakah ka muinak lak tertu nan si lai. Kai do nak si man ne phing kholo ti Jesuh Khrih nih Jesuh Khrih nih thil ṭha tuahmi vialte kha mi sinah va chim hlah u mu a ti ko nain mi sinah va chim u ti lo zeicahtiah a ṭha tukmi si caah Ozar nu peng caan dong tiang lang peng la atu zongah inn chungkur kar nun nan cawn zanei kan tu thawpara kan chim lai inn chungkur kar i nun kan cawn mi vialte inn chungkur kar i thla kan cam mi vialte a thlum tuk mi vancung pennak kan dih tikah cun cu a thlum tuk mi cu nan inn chungkur kar ai thup ko lo Khrihfabu a lang ti lai cu miphun chungah liam ti lai cu Jesuh klinik in lim cu ka ruk cang lai ca le ika zona kan cawnpiak mi zeidah chim than ti si ahcun a au nih mei a man nih meifar an van tiah khawl khu bal lo meifar van nak tu ah khan an chiah tawn i ti inn chung i a um mi vialte kha a ceu dih hna ti meifar an van tik a um nih khawl khu bal lo ti inn chung i a mui tu mi kalnak a lang lo mi tu kha lung cungah khan meifar khan sei a ceu dih hna ti Cucaah Jesuh Khrih thlarau nei cangmi hna, a cumi Baibal ca ka relmi chungah a lut cangmi hna cu kha nun chungah kaa hngami hna cu Khrihfabu chung a muih tikah ceutertu nan si lai. Thlarau i cawmi hna, khua hmu lomi hna, khua a hmuhtertu nan si lai. A ceumi nan si lai. Innchung khun karah mi tampi khua an hmu ti lo, lam ah khua an hmu ti lo i meifar an van tuh hnga tikah kalnak lam an hmu bantukin ka ceunak a langhtertu nan si lai ti Bawipa nih atu nang le kei zei ceunak le mah cu buaibai tat tukin ka tat tukin making tu zong i mah lung thin lok un buaibai ti rong mu nulwa kan lakah kan nu dunak zita singa kan pa dunak zita singa ti zong tuk tan lo buaibai Ho si ka ṭhuat vai ti ruang mu. Khata khan cun van cung pinah cai hat tua. Holo seh, oni te ka chuan lai apal lak zai thim lati to van cung pinah su. Ai lo lo tuk ti. Cubantukin nan tu ahcun cubantukin nan nih nan ceunak zong cu mi cu ti mi maya a ceu a si cuti cun Thil ṭha nan tuahmi kha an hmuh lai i ti vancung khuai i a ummi nan pa kha an thangṭhat khawh lai e. Cucaah cun mipi a thangmi hna nun a simi vialte kha atu in a kan chimter i kha atu cu van tuan ngai rih. Ka ti mu. Vancung pennak thawngṭha hi cu hi taksa le pianthar sual in phan ko bak lo. Thiang Thlarau nih monghmi hruaimi bak kan si ha. A si komi si fawn. Curuang cun vancung pennak chung cun Bawipa nih mi tlawm ti lo an lut la ti. An tam pah la ti lo ti lo. Hi nih kan mi lamtu cu a kauh tuk ca a tom to men lut ti. Kha kan nu le hna kan challenge cang hala he. Oh, oh. Okay. Luka thawnghrang an kul i thum a me kule rokin kan rel si ahcun kan Bawipa Jesuh cu ralkap nih khan a vairam tahtung kha an put i an ṭhuat chih an vet chihmi kha a fah tuk caah Jerusalem lengnu hna nih khan Jerusalem nu pawl vialte nih khan an zoh an hremmi kha fak tuk an celh bak lo caah an ṭang an i cum i an ṭap Bawipa Jesuh nih hi phundang ka chim si ahcun keimah caah cun ṭap ti hlah u. Nanmah khamhnak luatnak he chung nan luatnak ca dingah kaan thih piakmi hna kaan kan tuar piakmi hna si ti kha chim chim duhmi si. Nanmah le nan fale ca tu ah ṭap cang u ti.